Ustaaz Muhammad Bayaan waan sooshaal miidiyaa kanarra deemu argaa ture wanni garii waan nama rifachiisaati wanni ani jechuu barbaade amma gabaabinnatti yaa ummata keenya rabbi sodaadha rabbi sodaadhaatii walirraa dhaabadha nama kana lubbuu isaa balleessuuf deemtanii akka inni uf galaafatuuf irratti hojjetaatiniin jirtanii ajandaa hin godhatinaatii Rabbi sodaadhaa. Haqiiqatan yoo gadi qabnee ka laallu taate balleessaan nama kanaa muraasa. Waa xiqqoodha wanni inni balleesse. Waan inni balleesse irra waan inni tolchetu tare. Tara haasawa isaa keessatti namni kuni jaa- mucattiin tuni kara islaamummaa dhufte. Isiifillee kabajan goone isin. Isii kara islaamummaa dhufteefillee kabajan goone. isaa haga tokko maqaa diinii qabuufillee kabaja hin goone. Yoo balleesse wanni inni jiraate isii tana hin jaaladha, an isii malee lafa hin argu, hin du'aafi, irratti hin fuudhu kanuma dubbatee mi jiran? Jaartii halaalaati nikaha irraa qabaa miti? Jaartima ufii tana ol baheetiniin faarse wanni biroon jiru. Meeqa keenna haqiiqatan yoo dhugaa ka dubbannu taate Mumkin mucaa kana keessatti wanni an argu jaalala dhugaa ta'edhan san ta Rabbi waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ka Rabbi jedhee jaarsaa fi jaartii jedduu jaalalaa miti hubbiin jenne beeka hubbiin kalimaa xiqqoodha mawaddaa rahmata Rabbi jedduu jaraa buuse jedhe isima tana faarse isime inni faarse tana irratti maaliif duula itti gootan maaliif arrabsitan maaliif xiqqeessitan eh? Amma bilbileefi imimmaan booye wallaahi akka ijoollee daa'imaatti. Akka ijoollee daa'imaatti imimmaan booye. Maaliif jennaanin hamiletu na dhahamee. Hamilee kiyyatu caphee. Mucattima kaleessa islaamummaa seente saniif hin dhabdanii rabbii yadaati. Osoo of ajjeesee hoome sababa ati arraba koomentii waan hin taane itti barreessuutiin. Sababa ati jecha hin taane isaan jechuutiin. Namni kun yoo of ajjeeseetiin hin jedhe isa ajjeesuu keessatti akka ammootuu gahee irraa fudhatte beeytaati. Ammoo namaa waal jechuu eennutu si hayyame. Shari'a matam keessatti ati hintalti islaamaa, ati gurbaan islaamaa ka silaa mootuu maqaa diinii ka sheekaallee himattu hayyamuma nama arrabsuu, nama qeequu, nama xiqqeessuu eennumatu sii hayyame? Hadiisaa fi qur'aana kam keessatti qaraate? Yoo dandeette nama tokko dogongora yoo irratti agarte ka rabbi sii hayyame gorsiin dogongora akkanaa irra jirtaa irraa dhaabadhu. Inni irraa dhaabachuu yoo ka didu taate atti itti gaafatamummaa kee fixxeetiniin jirta. Raawwatteetiniin jirta.

obboleewwan keenya rabbi sodaadhaa irraa dhaabadhaani amalli ilmi namaa wal dhaba rabbi ilma namaa kana akkuma bifa isaa uume kana bifti isaa dheeraa fi gabaabaa furdaa fi qal'aa kanatti qottollaa fi fungaa kanatti amalli isaallee wal dhaba namni kun wanni inni adda godhe yookaan muuziqaa isin irratti banee hin sirbine haraama isin afotti hin dalayne eh jaartima ofii qofa faarse ani jaartii tiyya hin jaaladhaa eh isiif du'a irratti hin fuudhu kana malee waan biroo jedhee mee baarakallahu fiikum naa hima maaliif boochiftan maaliif akka of ajjeesuuf maa sababa taatan baarakallahu fiikum rabbi sodaadhaa irraa dhaabadha ajandaa isaa dhiisaa bakka ajandaa isaa dhiisa mee itti bilbila abbo bilbila kasaa yoon beekin yoon beekin mumkin hin kaasu taha kanaaf irraa dhaabadha waan hedduu garaa nama nyaataati namni keenya wal galaafachuuf deema Lubbuu wal balleessuuf deemtan baarakallahu fiikum. Maaliif ajjeestaniin? Jaalala dubartii yoo taate namni hedduu ibsachuu hin danda'u bara amma kun amma yeroo garii wayita laalu akkasitti ol baasanii mumkin osoo waliinillee jiraatee wal qabatanii as fiiganii achi fiiganii badaa safuu cabse haa dhaabatullee ima namaan jette ruuhin wal birayyuu hin jiran bahaa fi dhiha jiran isiin biyya biroo jirti inni biyya biroo jira biyya garagaraa jiran afaaniin hin jaaladhaa yoo jedhe maal qaba fakkeenyaa mee haraama rasuulli keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi duniyaa kanarratti wanni natti jaalatamu dubartiidhaadhan dhageettanii miti dubartii jaaladhaa jedhan haadha manaa isaati nikaa qulqulluu irraa qaba hin jaaladhaa eega jedhe khalaas haa jaalatuuti dhiisaa

ma'asiyaa hagana hin jedhamne baate jedheetiniin dubbata rabbi subhaanahu wa ta'aala kanaaf obboleewwan kiyya namni kuni bilaasha lubbuu ufii balleessa dhugama isiniin jedhaan hin arga haga inni zamoona kana hin jaaladha akkana taha haga inni jedhu hin arga homaa waan akkasitti waliin jiraattee wal qabatanii as fiiganii achi fiigan hin qabu biyya garagaraa jiran tokkoffaa mucattiin tun kara islaamummaa dhufte baarakallahu fiikum miira isii eeguu fi qabdan isin Meeqa keenna ka haadha manaa ufii kabajaan akkanatti jaalatu? Osoo Rabbi jaalala san akkasitti kenneefi sababa mucattii is- saniitiin maatiinuu islaamee ujoolleen hiriyyoota biroo ta agartu akkam jetti? Jaalala ibsatu maaluma qabaayyu akka shari'aatti mee an sheekkotuma naa fidaayyu. Dhugama isiniin jedha wallaahi. Mee sheekkotuma ja- jaartii ufii yoo jaalatan ol bahaniitiin dubbachuun hin barbaachisu ta'ettu naa fida. Ayyan kaan hin jiru sheekaa. Hin jiru jedhaa bara. hin jaaladha jedhee jaartii tee ol baasiiti maal rakkinna qaba adda ufii dubbate namni kun uf bira teessee harka irra kaatee akkasitti hin dubbanne ani jaartii tiyya hin jaaladha hin kabajaa bakka guddaa qabaa fi irratti hin fuudhuu jedhe rabbi maaliif si- jaartii tana si jaalachiise maaliif mucattii tana jaalatteettaniini

Sanirra kanatu ajandaa tahe ani haadha manaa tiyya tana hin jaaladha irratti hin fuudhu. Jaalalli osoo bifa qabaattee jaartii tiyya tana fakkaatti jedhe. Tee fakkaatti hin jenne tiyya fakkaatti jedhe ta ufii jaje jarana. Billaahi aleykum irraa dhaabadha. Sababa keessaniin namni kuni lubbuu ufii hin balleessinii takka. Lammaffaa sababa isaa kanaan Rabbii walitti buuta.

Hamtuu ati har'a yookaa ajandamaaf kolfumaaf video isaa yookaa gadi dhiiftee yookaa sheetichi kuni maraatee hidhadha sheek yookaa kuni maalii ta'e kitiniin qabadha jettee ati akkuma qaldii itti dubbattu kana malakaan teettee barreessiti. Guyyaa qiyaamaa namni kun har'a imimmaan buusee bakka uf ajjeesa jedhu gaheetiniin jira. Waan salphinnaa waan addaa wahii hin dalayne. Jaartii tiyya hin jaaladha hin kabaja bootaa qabaaf

Bakka networkiin jirtu na fakkaata. Akka shabakaan hin jiru. Hin dhaga'amu. Eh? Hin dhaga'amu.
Networkiin keessa laafa. Ayyee ayyee kalas bakka haasawaati waan gaarii irra jirtan inshaallah itti fufaati. Jazaakumullahu khayran.
Hin dhaga'amu ka Ayyee Ashee ayyee. Hamzaa hin dhaga'amu bilbilli. akkasi maaliif isiniin jedhe wanni akkanaa kun waan itti hawwaniyyu an akka kiyyatti binnisbatili namni jaalala quban qabu kan ammaa kana yoomcattii takka hin fuudha yoo ka jedhullee taate arraba kijibaa haasawa isii qofatti sanuu beek warra keetitti hin himin jedha bara akkasii yooriya warra keetitti hin himin jaalala ufiisan warra isiitti illee hin himtu Nama birootti hin dubbattu. Isima qofa haga isiin birrii ergituuf, haga isiin waa ammootu akkaawuntii isiirra, isaarra keettuuf jaalala isima qofatti ibsata. Ol baasee dubbachuu hin dandayu. Hin dhageettaa miti? Barreeffama yookaa barreesseefuu nama biraatti hin mul'isin jedhaan. Kuni hin jaaladhaa jechuu addunyatti labsate abboo. Jaartii halaalaati. lammaffaa kara islaamummaa dhufte rasuulli keenya bara salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi ulamaa'iin islaamaa wayita irraa dubbatan kara dubartii eh, kudha wahii fuudhan dubartii fuudhan tana guutuu warri rasuula tuquu barbaadu rasuulli shahwaaniidha fedhiidhaaf dubartii tana mara fuudhanii jedhan abadan rasuulli dubartoota fuudhan tana guutuu isii fedhiidhaaf hin fuune islaamummaa babal'isuudhaaf mooraalii isii eeguudhaaf akka hamileen isii akka hin cabnee fuudhan rasuulli dubartii fuudhan tana hedduu isii baarakallahu fiikum jaalalli dhugaa waan hin jirreef wanni eh, ustaaz eh, Muhammad bayaan kun asiin bahe waan addaa isinitti tahe salphinna addaa isinitti tahe sheeyticha jaartiin waliin hin jirre ka jaartiin bira hin jirre ka mucattiin tun kara islaamummaa dhufte ka biyya biraa jirtu hin jaaladha hin kabaja isiif du'aa jedhe waan biroo jedhe asnaa baasaame waan biroo jedhe eh? Waan biroo hin jenneemi? Ee akkasi baarakallahu fiik. Wanni biroo wanni inni jedhe hin jiru waan taateef irraa dhaabadhaatii irraa gadi bu'aa. Imimmaan buusaa jiraa jira har'a namni kun imimmaan buusaa jira bo'aa jira. Bilbila itti bilbile bilbila kan nama na bira jiruun beeku reef an bilbilee waliin haasa'e wallaahi dhugaa se'e ani. Maal taate na mooraalin na dhahamee na arrabsanii na xiqqeessanii xiqqaa guddaan narratti tuulee narratti narratti duulee ka jedhu dubbata. Kanaaf rabbii keessan sodaadhaa hin arrabsinaanii dhiisaanii. Namni keenya Eega namni du'ee walii booya. Eega namni addunyaa kana gadi dhiisee harka ammootu walii tumee ana haa baduu maal narraa tahe jechaa walii dubbata waan taateef jaalala osoo bifa qabaatte isaaf akkasi ka. Jaalalti haqiiqaa akkasi bara. Arabatu namni wahii haqiiqa haqiiqaa jaalate beeytaniif majnuun leeylaa jedhaniinii jira nama leeyla irraa maraati haga haga har'aa kanaatti ittiin makmaakama wanni sun waan zamana dheeraati majnuun leeylaa ittiin arabni namticha leeyla irraa maraatee jedhaniin kitaaba irratti barreeffamee jira beek osoo inni karaa deemu hiriyoonni isaa salaataa jirti hiriyoota isaa ta salaattu tanatti as goreetinii waliin hin salaanne akkasumatti tare Wayta inni karaa deebi'u jarri salaama baafatte, Abboo reef nuhii salaataatiin hin jiru maaliif nu bira tartee? Maa nutti gortee nu wajjiin hin salaatinii? Osoo salaataa jirru si agarree jetteen. Akkam! Osoo salaataa jirtan na agartanii? Ee! Laa hawla walaa quwwata illa, Law jedheen. Law tuhibbuuna Allah osoo rabbiin jaalattanii kamaa uhibbu leeyla akka ani leeylaa jaaladhutti osoo rabbiin ka jaalattan taate lamaa ra'aytumuunii jedheen salaata keessaa nan agartanii fuulduree rabbii dhaabattaniitiniin aniin ammootu jaalala leeylaatiin qabameetiniin jedhee isin hin agarre isin ammootu warri fuulduree rabbii dhaabattanii hin salaateettan akkami salaata rabbi fuuldura rabbii osoo dhaabattan akkamitti hin agartan jedheen haga an leeylaa jaaladhu isin rabbiin hin jaalattanii jedheen baarakallaahu fiikum kanaaf jaalalli qaldii miti wallaahi jaalalli qaldii miti rasuula keena salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi imri binu qaysiina fakkaata sahabaan sun warroota jaalalaan addunyaa kanarratti sadarkaa guddaa galmeesse keessaa tokko karaa gubbaa irra dhaabatee booya. Bakka taa'utti hin booya. Bakka dhaabatutti hin booya. Jaartiin jibbarraa ammoo argama isaa hin barbaaddu. Rasuula keenya salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi nikaahuma isaa narraa buusaa jettee. Hadiiqaa isaa oorruu isaa ta gaafa inni nikaaha siin hidhatee deebiseedhanii rasuulli salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Wayta san ofirraa buufte. Wayta san oorruu isaa illee kenniteefi isuma hin barbaadu jette. Rasuulatti dhaqee dubbate. Olii gad deemee imimmaaniin baraa ka du'e. Yaa Rasuula Rabbii ti hoo isima san naa deebisaa qabaa akkuma isiin na na jalatti deebitu naa godhaa jedheen. Rasuulli dhaqanii gaafatan. Abboo itti deebi'i akkanatti booyaa waliin rakkanne jedhanii jaartii gaafataniif. Yaa Rasuula Rabbii ti hoo ta'amurni jetteen na ajajjan moo manguddummaa dhuftan moo ajajaa jetteen. Yoo ajaja taate ajaja Rasuulaa hin didu hin fudhadha. Yoo manguddummaa ka taatu taate ammootu hin barbaadu jetteen. Manguddummaa akka ta'u taate hin barbaadu. Manguddummaadhaan Rasuulli salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi khalaas hin barbaadu narraa dhaabaa itti. Jaalalli haga- hagas takka nama godhaa turte zamana Rasuulaa keessa. Sababa inni jaalateef Rasuulli jaarsummaa deemanii jaartii kadhataniif. Isinii galaa miti. Sheeka kana eega isiin illee jaalatte inni illee

Kanaaf hamilee namaa hin cabsinaa. Hedduun namaa dhugaa isinitti hima an. Hedduun namaa dubartiin namaa jaalala akkanaa barbaaddi. Hedduun dubartii jaalala akkanaa barbaaddi jibbitanii jaalattanii. Hin jiru wanni jiru kun guutuun foorjiiti. Miti abbo? Muzawwar. Wallahi wanni jiru kun jaalala wanni jedhan kun guutuun isaa muzawwaraa. Jaalalli isaa kun amma yoo jiraatte eessa jirti beekta? Ijoollee gola jahaa fi gola torba barattu bira. Haga waan arginu. Ee, ijoollee gola jahaa fi gola torba barattu bira mumkin jaalalli akka isaa kun jiraachuun hin mala. Sanii achitti jaalalli namoota gurdaa kana bira hedduun isaan jiru. Foorjiita. Jaalala sii kenne tana rabbi si keessaa hin fudhatinii. Rabbi waliin isin haa urgeessu. Ilma gaarii ammootu rabbi isin irraa haa baasu. Jedhaa du'aayii godhaa fi baarakallahu fi. Hamilee isaan cabsina. Eh? Maraattuu ufiillee akkuma qabanitti horatan. Akkuma qaba mumkin amalli isaa sun mumkin nama maraa tahuu dhabutu mala namni marti itti gammaduu dhabutu mala akkam gootare akka ani beeketti beekuu qaba akka ani yaadetti yaaduu qaba akka ani jiraadhetti jiraatuu qaba jettee yaaduun qabdu wanni inni dalagu kuni muru'aa hin tuqa haga tokko akka ileele muru'aa hin tuqa garuu waan shari'aa wal dhabee fuulduree rabbiitti itti gaafatamu hin raawwanne haga ammaatti haga ani ija kiyyaan argetti waan fuulduree rabbiitti isa gaafachiisu hin raawwanne hin jaaladha abboo jaartii isaati. Eh? Akkasii bar. Rasuulli maal tazawwajul waduudal waluud jedhanii maal tazawwajul waduudal waluud. Heera heera heera shari'aan keette eh, fuudhaa heeruma keessatti jaalala tokkoffaan attaraadii bayna zawjayn jaalalli jidduu jara lamaanii jiraatu wal quba qabaachuu. Muu jaalala fuluusaa, muu jaalala bareedumaa, ta amma heddummaate san waan taateef qulqulluu ta akkanaa tana laal ta daarektii ta akkanaa kana kanaaf waan haarawa taatee nutti as baate waan taateef nama kana dhiisa irraa gadi bu'aa irra hedduun namaa ani isinitti hima wallaahi wallaahi irra hedduun namaa qeesii isheen illee fakkeessaadha hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti wayita bira geette amalli isaa ka ati agartuu fi ka ati sooshaal miidiyaa irratti beektuu fi ka wayita bira geettee garagara bahaa fi dhiha jechuudha. Bahaa fi dhiha qiblaa fi kiibaa. Inni amma homa garaa isaa keessa jiru gartee fakkeessaa sitti as hin baafne amma inni laal. Ga- ga- Homa garaa isaa keessa jiru qulqulluu san baddee toltee tama garaa isaa keessa jirtu gartee sanuma sitti gadi dhoose. In jaaladhaa jedhe maa jaalattee jettaanii? Waan inni Yoo dhugaa rabbi dubbatu jaalala jaalata. keessaa mootuu rabbi qalbii teessan keessaa huudha kam godhanu. Rasuula keenya salaatu rabbi wasalaamu alayhi gaafa wayii daa'ima wayii dhungatan. Daa'ima wayii dhungatanii jennaaniin ka wayii bira taa'a abboo an takkaa ijoollee dhungadhee hin beeku jedhee maal sii godha jedhanii yoo rabbi qalbii tee keessaa rahmata kotootee yoo rabbi fuudhe maal godhaa jedhanii isinii gala yoo rabbi qalbii teessan keessaa qalbii eh, jaalala fuluusaa malee rabbi isin keessaa fuudhe akkam goon Natti rabbi haa sodaachuu. jaalatu dhiisa Rabbi sodaachuu. jaran haa jaalatu dhiisa rabbii keenya haa sodaannu Obboleessa keenya kanatti gorsuu qabna nuun. Eh, Akkaataan namni duraa duuba Reef, hin beekne. reef boohinsa wayita ani itti bilbilu inni bohu agartee abbo. Eh, wallahi fi gurra Inni inni quba hin qabu waliin salaannee masjidaa waliin bahutti jirraa inni irraa quba hin qabu. Ani dhugamaan bakka bada addunyaa kanarraa raawwate ka jedhu Sirri. eh, itti bilbile. Wayita itti bilbilu booyaa imimmaan eh, booyaa akka ajaa'ibaatti imimmaan gadi naqaa kaase.

illeen fayyadaman guddaan illeen fayyadamu harka kee jira jechuudha. Reeddumminaan namni biyya alabaa jiru kuni eh, wanniif illeen fayyadama bohaartiif fayyadamallee humna Akkuma adda sammaan. dalagaan Eh, dubartii yoo taate mana arabaa adda dalaydi sirri. ka dhiiraa yoo ka ta'u taate ammootu adda oolaa wayita as deebi'e yookaan moobaayila kana harkatti fudhate nama ofii arguu barbaada Sirri. waan khayrii fi waan sharrii illee hin arga Sirri. kana wayita ati as deebite waan rabbii adda kee ooltaa miti adda kee ooltaa bar rabbi malee homaa si bira hin jiru hedduu isaa istiraahaa keessa adda kee dala- adda kee jirti osoo ati duute janaaza kee yookaan torbaanitti fa'aa argan bara ijoollee garii bakka re'ee dalay bakka ammootu eh, gaala jala oolti osoo inni achitti du'eetiin hin jedhe yookaan torbaanitti janaazni isaa argama yookaan janaazni isaatu hin argamu yookaan achiin arabni fuutee hunda wahii keettee tana buutee isaatu dhaban. Eh? Wanni namni moobaayila harka qabatu itti bohaaruuf illee wanti itti bohaartuuf as fuute kana waan rabbii walitti si buusa eeggadhu baqqaate arraba keetirra. Khayrii guddaa. yoo hin qabnu bas sirri sirri namni khayrii guddaa qabu hin jiru sheeka ta'e kaan ta'e namni khayrii guddaa qabu hin jiru rabbi rabbi namni osoo amma halkan dhaabataa bulta jedhanii nama muraasa ka guyyatti quraana hagam qaraata juuza sadi juuza afur namni qara'eetiin hin oolu jira osoo jedhani nama muraasa hin jiru yookaan hin jiru hin jiru ta'uu danda'a khayrii guddoon qabdu eega khayrii guddoon qabaatiin haga dandeetteen bakka ila waan khayrii ma xiqqoo ati dalagdu sanu salaatuma yookaan paarsantii dhibbarraa dhib- eh, paarsantii yookaan dhibbarraa diidamni nuu qabamu sanuu bar subhaanallah dhibbarraa yookaan diidama salaata keessaa wanni nu arganu niyyaan keenya bira hin jiru waan taateef hedduun namaa hagattima sana uf jalaa balleessuuf maal gootaa nama arrabsita. Ammoo rasuulli keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waan jedhan nama nama namni namni na biratti kabajaa qabu jedhan kan guyyaa qiyaamaa waastinnaa isaa dhaabadhu isma nama rasuulli ani waastinnaa isaa dhaabadha jedhanii dubbatan nama akka beeytanii man yadman maa bayna lixyayhi

arrabuma kana kee yoo qabatte nama arrabsu irraa nama xiqqeessu irraa yoo callifte maal qaba baarakallaahu fiikum kanaaf obboleessa keenya kanarraa irraa gadi bu'aanii hin arrabsinaanii macsiya sirratti qabama sababa sanii mumkin sababa ati jetta hin taane wahii isaa jetteen waan biraa rabbii keessa ibidda jahannamitti si darbutu mala isaallee baarakallaahu waan biraa keessa seensisa jechuudha. maa of ajjeesuu maa kun of fannisuuf gahe imimmaan isaa reef agarteerta Obboleessa keenya sani namoonni an jedhu Mm. sooshaal miidiyaa wayita fayyadamtuuyyu Mm. waan akkana jiraa beekuu qabda jedhaan awwalattiyyuu. Eh, Duulli akkana. Akkuma eh, duulli akkuma si faarsan si arrabsanillee beekuu qabda jedhaan. Lammaffaa ammoo bakka kennuuf hin qabdu. Kaayoo kee inni ammoo inni si aarsee jedhe akka Mm. allaaletti waan dhugaa baaseef Mm. waan ammallee akka ofii beeku dubbate. Akka ofii beekan ammoo namni biraa namaan beeku. Namaan beeku. Anillee akka kiyya beeka, atillee akka kee beektu. Garuu ammoo waan kanaaf bakka kennitee jireenya kee balleessuu hin qabdu. Itti jabaattee jaalalatee itti fufuu qabda malee waan xiqqoof hamilee tee cabxee ugur gahuu hin dandeettu. Warra amboo namatti duulee waa namaan jedhu hujima keessantu sena. Namni namummaa qabu, namni rabbooma qabu, namni biyyooma qabu, namni islaamummaa qabu namatti iyyuu hin duulu. Ka kanarra fokkataa iyyuu hin jiraa bar sanii harka dhawan. Ka abboo keerii dubbate immoo Eh, Wallah nama hin yooma ursi balleessu. gujala seentee maashaallah tabaarakallah akkamitti iskittaa dhufte maashaallah tabaarakallah. Wallee maaliif sagee? Yoo waan biraa dadhabe laalee yoo biraa deeme rakkoo maal qaba?

caccabsaan jenne in dhiisan haa fincaa'uu dhiisa haga inni fincaa'uu dhiisanii rasuulli salaatu rabbi wasalaamu alee gana abboo masjida keessatti fincooyte bakka fincooyte kana qulqulleessin jenneenille ka qulqulleessullee ka biroo itti godhan shuf tarbiyatan islaam ka qulqulleessullee ka biroo itti godhan koottuu nama biroo qulqulleessanii ganaa isaan wanni akkanaa barbaachisaa miti dogongoraa hin tahu

em, osoo ila wanni qajeela ta'a kan nama qaanfachiisu maal ni beektani osoo bira jiraatte osoo mucattiin sun isa bira jiraatte harka irra kaatee as Akka utaalaa argaa achi utaalaa jaarti mallee haa ta'u fakkeenyaaf jaarti mallee haa taatu hanga tokko nama wanni hin ta'a amma garagara jiranii isima faarsutti gad jedhee hin jaaladhaa siif du'aa khalaas yaani rabbitu qalbii isaa keessa kaa'e waan taateef eh, amma osoo gaafanne ammootu namni dhufee nama biyya keessa jiru keessa inni amma harar jiraata na fakkaata eessa akka inni jiraatu hin beeku dir dhawaa ta'ee bakka biroo taa'ee hin beeku yeroo hedduu naa hin bilbila wayita kaan illee qaamaan qaamaan mee namni achitti itti dhufee haqiiqatan osoo bar gorsa haqiiqaa kan inni taa'e osoo dhugan quuxaanii fi bira dhaqanii qaamaan lakki sheeka keenya Muhammad Bayaa wanni akkanaa sirrii miti irraa dhaabadhu. Sirraan malu. Eh, Mee safuu uuma- keenyallee cabsa Eh, eh. waan kana dhiisiitii jaalala isii haga dandeetteen jalumaan ibsadhu wanni kun gaarii miti jedhanii osoo waan namunummaan sheekaa shanii jaha dhaqeetiin bira gorse okaa biran taru hagasi dhaabachuu danda'a. Sirri, sirri. Sooshaal miidiyaa marra sirraa dubbata kan sirraa dubbatu kun ammoo tu hamtuun sirraa dubbata si arrabsaa sirraa dubbata si xiqqeessaa sirraa dubbata gaafa namni ammoo tu xiiqii keessa gala. Sirri. Gaaf xiiqii keessa sagalee tiniin jedha ati asii laal kolfaa itti shidaa deemtaa inni haga lubbuu of balleessuutti deema jechuudha. Bakka kennu irraa Maaliin lubbuu isaa balleessite? bakka kennu. Sababa itti taatee tiniin jette baarakallahu fiikum. Kanaaf irraa dhaabadhaanii yoo namni bira jira yoo bira jiraattan gorsaanii gorsuun hin danda'amu. Irraa dhaabadhu jechuun inni danda'ama Bara waan homa taateef. dogongoreeyyu homa dogongoree nama gorsanii bara garuu akka nu laallutti amma dogongorri wayii jira natti hin fakkaanne nama kanarratti garuu ammoo irraa dhaabachuu irra gaarii subhaanallah hin gahan sammuu ilma namaa kun akka tokko miti sammuun isaa waan isin dalagan kana baachuu hin dandeenye gabaabinnatti Mm. irraa dhaabadha. Bara warra waan kana caalaa baatu jira dhagaa itti buuftanii waan feetan jettaniin isaa kolfa ta'utti jiran. Garuu kun waan dhugaa dubbateef sammuun isaa Miskiin, baachuu hin hin dandeenye. cinqamee osoo Miskiin awwala waan nama. kana haqiiqatan jechuun waan amma isin jettan kana Abdu Maalik osoo waan kana ajandaa godhadha qoomii yookaan hawaasa beekamtii ittiin argadha ajandaa godha

kenni siin jedhan itti fufi yoo dubbiillee dhabde garaa kee keessa jaaladhu garuu yoo na achi barumsa cimaa sii taate sii ilma namaa irraa wanni argan faallaa ta'u barumsa cimaa taati garuu ammoo yoo na achi abbattuuf eega kanaaf ammoo bakka gorsaanii warri ammootuu bira jirtan itti kalooytan gorsaanii bira dhaabadhaatii wanni akkana jaalala jaartii teetii manatti ibsadhu jedhaanii akka hin dhoggamamire manatti ibsadhuu jedhaani ani ka ana ani ka shari'aa keessatti arge rasuulillee hin jaaladhaa eh, hima himan hin jaaladhaa hima himanii bar Eh, wanni khadiijaa radiyallahu anha wa ardaaha eh, dubartiin eh, khadiijaa jaalala isiirraa rasuul eega isiin eega isiin addunyaa kanarraa tartellee jaalaluma isii dubbatan. Haga Aishaan hinaafteetiniin Maaluma sila dubbatan? eega isiin duutellee maaluma isii nutti Kun ishii faarsitan. faarsaa oolte Eh? jettanii sirri. Dhiisaadhaan rasuulli innahaa kaanat wa wa kaanat qileena wajjiin buute. Sirri. Gaafa rasuulli keenya salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi eh, wahyiin isaanitti dhufu Eh, cinqamanii jibriiliin takka arganii hin beekan. Zammiluuni zammiluuni gaafa. Isaan zammiluun zam wayta manatti galan. Eh, sirri. Eh? Isin- Lan yukhziika Allahu abadan jettee rabbi sin ciq- sin xiqqeessu. Dubartii akkasii barbaachisaa bar. Sirri. Elal. Wayta laal ati yookaan waa qabdu qofaa miti wayta mooraaliin isaan caphee isaan cinqamanii salphatte rasuulli jedhan lan yukhziika Allaahu abadan innaka latasilu rahima jetteeni bar rabbi sin xiqqeessu nabi Muhammad Wayta san bara hin wahyiin argamne itti isaan hin bar buune laalla. wahyiin itti hin Hin buune buune hin beektu Eh? maalummaa isaanii rabbi ibsu sin Rabbi. xiqqeessu ati nama rabbi ati, Rahima ati nama rabbi rahima xiqqeessuu subuuti. miti maaliif jennaan nama rahima sufu Subhaanallah. nama firaan wal quba- wal quba qabu nama rakkataa bira dhaabatu nama xiqqaa fi guddattillee tola oolu waan taateef hin xiqqaattu abshir jetteeni bira dhaabatte as nuu dabarsa waan san. Maaliif? Eh? Dubartii akkasiittu barbaachisa jechuudha. Sirri. Humna walii ta'uu akkasiittu barbaachisa jechuun Rasuulli keenya salawaatu Rabbi wasalaamuhu alayhi gorsa akkasii san sahaabaan irraa fuudhanii as nuun gahan waan taateef nama kanaaf bootaa kennaa fi hin galaafatina yoo ammoo dogongora waan addaa irraa agartan bakka yaada yaada yaada noormaala jechuu eh? wanni kun sirrii miti dhiisa. akka cooraa osoo hin goone isa xiqqeessuu isa gadi buusuu osoo hin taane jechuudha baarakallaahu fiikum kanuma isinii dhaamuu fi isallee baga lubbuun isaa hafte wallahi haqiiqa tanani waysan waan du'e isa wallahi baraa dhugama itti itti itti bilbila lubbuun ima jira bilbila hin kaasanii lakki akkana akkana ee imimmaan gadi naqanii kanaaf qusadhaanii jechuu barbaadeeti baarakallaahu fiikum mara keessanuu jaalala akka isaa rabbi isinii haa Rabbi kennu isin haa jennaan. kennu. Hinaaffaa isinirraa haa balleessu. Hinaaffaa isinirraa haa balleessu jaalala akka isaa rabbi isinii haa kennu. Osoo har'a jaalalli akkasii ka jiraatu taate dubartiin teenya wanni isin irraa gaafatu yeroo hedduu maxalaaqaati. Gadi na dhiisee na ajjeesee birrii tiyya fudhatee na waakkatee Haga nama wanni haasa'umaa na jiru. waakkate. Amma haga silaa inni birrii na nyaatee na sin baane. Wanni amma haga ammaatti jirumaa inni jaalala. Namni keenya wal gadi dhiisee birrii narraa fudhatee nagatee kana barateera amma. silaa kan irraa u'uu jedhanii gurra qabatanii ajandaa godhatan silaa kana. Maa akkana Eh? dalagde jedhanii. Maa akkana dalayde Sirrii. mucattii waggaa kudhan waggaa kudha shan ifaa jetteetiin hin jette birrii isii maa nyaatte Eh? maaliif dhiiga isii ammoo tuka isii waggaa meeqa fuuraa mana arabaatti kotteen dhaabachuu dadhabdee birrii isiin argatte maa jalaa nyaatte maa jalaa balleesse silaa kana ajandaa godhatanii u'uu jedhan nama har'aan ijaartii tiyya hin jaaladhaa nikaa hidhadhee martuu quba qabaadhaa hin jaaladhaa jaalalli bifa yoo qabaatte isii fakkaatti bes ishee isaanii wanni biroo wanni sheekni kun jedhe jira mee haqiiqa tanas deebisa wanni inni jedhe mee akkanatti ati amma akka ilma namaatti jettee yoo yaaddu wanni inni jedhe hin jaaladha hin kabaja bootaa qabaaf irratti hin fuudhu mirga isaati mirga isaati yaa Mirga isaati. mirga isaati maa Hoo, faarsiteen ammoo Ana ammoo wanni sirrii na mirga fakkaatu namaarra dhaabachuudha warreen duulu kun ammoo nama waan kana balleessuu deemu wayii ta'inna Eh. guruppii waan akkanaa kana nama haas- naa haasoo itti jedhee Eh. balleessuu deemu wayii ta'inna Eh, kuni maaliif maaliif kuni an akka yaadu teechu shira itti yaadamee eh, dalagaa waan uummata Oromoo kana keessaan jaalalli akkanaa mul'atuu hin qabdu. Eh, Eh, Uummanni kuni kan inni beekameen wal birrii jibbuu wal nyaateetiin wal waakkachuu walii waa ergee wal jalaa baduuni malee Balleessuun. jaalalli akkanaa mul'achuu hin qabdu ka jedhamu wayi shirri yaadame wayi wayi jira jechuun eh, nama shakkisiisa waan taateef kanaaf inshaallah barakallahu fiikum aga dandeettaniin hamilee waliin cabsina hamilee waliin cabsina mooraalii taha ofiifuu wanni isinirraa eegamu amma reefu itti itti bilbilu maal jedha an hawaasa kanallee hin barbaadu sooshaal miidiyaa kanallee hin barbaadu Eh. akkuma jaartiin tiyya qofti naa galti Nagaa naati jettu isi isi Wallahi addan nan billahi. baasin acha Eh, eh, wallahi baraa dhugama. Wallahi akkasi. Argee miti. Eh. Kuma takka. social media jaraallee hin barbaadu jaartii matiyya qofa akka rabbi nagahaan naa galchu qofa du'aayii naa godhaa jedha Yaa akkasuma ta'e. akkas bilbila waan hin beeyneefi saniif inshaallah Malee. Eh, rabbi si haa hiru giiftii jimmaa jaalala akka isaa rabbi ammootu nu haa kennu jetti waan gaarii kun amma wanni kenna wanni kenna waan akkanaa kanaatti wal deeggaru waan gaariidha salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu fi amaanillah irraa gadi bu'aa isiniin jedha baarakallahu fiikum hubannaan namaa ammootu garagara waan taateef namni marti tokkoo miti Murteeffame.